आबि चुकल देखियौ हमर आबि चुकल छथि बरुआ हमर आ बरुआ संगे छोटका मामा छथि देखियौ ये बरुआ छै हमर सबके बेटा लाल और ई मामा छथिन और ई सब वापस आबि चुकल छथि देखियौ हमर अंकल काटि रहल छथि पालक दरभंगा से स्पेशल एलथि हन एहि मूड़न भोज दुआरे

मूड़न छल जते एखन भोज भऽ रहल छै तऽ भोज होइत छै तऽ हमरा सबके ओतऽ पहिने कुटी परका ब्राह्मण जे बच्चा सब पढ़ि रहै छथिन से खाइ छथिन तऽ चलू अहाँ सबके देखबै छी देखियौ इम्हर जे भोज भऽ रहल छै अहाँके विद्यार्थी सब खाइ छथि आ देखियौ एम्हर भोजके समस्त सामग्री सब राखल छै आओर ई हमर उद्धव भैयारी छथि आओर एतऽ सब सामग्री सब अछि दालि छी खीर छै घटा दौड़ी छी देखियौ एम्हर हमरा तरकारी छै और हमर ई अहाँके छोटका छोटका बरुआके छोटका बाबू छै कियाकि दू भैयारी छथिन ने सुधीर जी छथिन हमर सबके लगमामे कोनो काज होइ छनि ई एबेटा करै छथि देखियौ हमर चावल अछि चावल छै ओहिमे तरकारी सब छै चावल चढ़ल अछि ओहिमे तरकारी छै आओर ई बरुआके बाबू छथि आओर ई जे देखै छियै हमरा पीछामे बरु ई अ, बरुआके मामा छथि इहो भोज खाय लए आयल छथिन एतऽ आ देखियो एक बरुआ के बाबू इहो छथिन किशोर भाईजी हमर सबके और भोज के करता धरता सबटा इएह छथि और एत जस जस भ गेल छै देखियो आब सुपारी बाटे के बेर आबि गेल छै हाँ जाओ जाओ जाओ जाओ परसू अहाँ देखियो खीर परसै रहल छै देखियौ कोची बड़का विद्यार्थी खा कऽ चलि गेल हन ओहिके बाद फर्स्ट टूर बैसल हन समाजके तऽ चलू अहाँके हमर वीडियोमे बतबै छी आ देखबै छी देखियौ ईसभ भोज खा रहल छै आओर खीर चलि रहल छै अहाँके पायस मूड़नके भोज छियै तऽ ताहि दुआरे पायस चलि रहल छै और ई बरुआ के बाबू पानि परेस रहल छथि और देखियो आइ जे इंडिया के मैच छियै ओ मैच चलि रहल छै हॉट स्टार पर सब इंडिया के मैच पर इंडिया पर देख रहल छथि जे की हेतै से ओहि पर ध्यान छै सबके न भयारी सुपारी परस रहल छथि आओर मिथिलाञ्चलके भोजमे अगर दही या खीर परसलाके बाद आ, सुपारी नहि नहि भे भेटल तऽ ओकर कोनो महत्व नहि छै ताहि दुआरे अहाँके छोटसँ छोट भोजमे आओर पैघसँ पैघ भोजमे सुपारी परबेटा करत आओर दही दही नहि रहत तऽ खीर

कम से कम तीन चारि पाँच पैत हेतै तहने जाके भोज सम्पन्न है चाहे छोट से भोज रहे नमहर भोज रहे और लहरल भात के, के सब लेता है अविनाश लहरल भात लेब त्रिपुरारी जी अहाँ लेबै लहरल भात कियो बाबा लेब लहरल भात तू सब लेबही लहरल भात रहो गरम गरम निकलबे केले हन लहर लहर खीर दऽ रहल छै दोसर पाइत में खीरो पड़ चुकल है मर आनंद जी से उठेने छल एबेर खीर और अहाँके इम्हर खीर भऽ चुकल छै आ देखियौ सब सब बैस चुकल छथि और हमहूँ सब बैस चुकल छी देखियौ बात सब लागि चुकल छै और दू सौ छप्पन रन इंडिया बना चुकल छै हम तऽ बैस चुकल छी कियाकि बचने से लोग हम तऽ बैस गेलहुँ हन बनल उमर ब्लॉगमे

बस बस बस देखियो भऽ गेलै खा कऽ हमसभ जा रहल छी तानन जी भोज केहन रहल एक नंबर छला भोज एक नंबर आ खीर केहन छलै खीर नहि छला ओ अथी छला अहाँके पायस छला अमृत अमृत पीयूष छला अमृत छला पीयूष छलै अमरीश क्षीर सागर से आयल छलै ओ ताहि दुआरे बहुत सुंदर बहुत सुंदर तहूँ सब एनाहिए खाइत रहू वीडियो हमरा फॉलो करैत रहू